Ladies, ladies and gentlemen, here is here. Kutwai Jesu ndiye tariro but nhasi anga asiri tariro anga iri tarisiro. Tisu zvedu tamuka makuseni tikatati no. Hande kupi ku Brode uku. Isu kuno kutokuwanzwa kuti ku village kana tichikwira edu chenda ikoko vanhu kuno ku ku Domboshava kuno. So tanchenda kunotsvaga chi line because mukuziva guys kuti asinga post. nekuda kwezvinhu zvedata izvi data refacebook rinotora zvekudaro ende madhata ari kunoko ari very expensive and ari kudhura and ari kukurumidza kupera so takatanga tishandisa bad bad network wa zvekutoenda kutoenda kuenda zvekuenda zviya ikapera kuti wa network yacho tikabva tapinda munet one net one inobata network kwete zvekutamba pane rimwe rinotengeswa re 45 ne 40 but it's not working ropera two minutes okay zvisinei asi riri nani manje kuvanhu vasingaite zvekuposta mavhidhiyo kudidi uchingonoona hako its better data for you that one for net one mm. tisu apa tasvika kupi kuvillage kwacho kwai kusemhameno ikoko e eh, saapa tanichienda kunotora line re Moti chikwe. Moti chi liquid. Ya kana kuti zo. Eh ndokwanga tichienda nezo takaenda kuti tasvika kwa Vara na Star Dzokela. Apa tati ne mufaro ka kana step ya mama ndofunga mungu no to no. These people they are going to enjoy. Apa kupi? Mira imuone zileni racho makuru anga rakaita. Ah imi kanje. takutosvika zvedu takutosvika hedu pashop takutosvika hedu pashop apo tasvika ani mungoziva mushop zvinonetsa mumwe amudiwa makamera chichi tapinda apa tabuda hedu tine disappointed sazvanzi ah, vanhu vanyuwani chii hatisati ta havasati here vagadzirwa gadzirwa musystem kuti chii kuti mupuhwe malaini ekoko since muchiri vanyuwani saka mozodzoka next week ah guys apa isi tanga taenda nemoyo wese nezvo takaenda tikadzoka nhasi tikaenda tadzoka mari yese yongoshanda but zvisinei next week we help kuti zvi zvinoita tatadzokera zvangu nemukadzi wangu nemwana wangu iwe zvinhu zvacho takutongofunga saka nhai mwari kamara akadai takatokadai so zvitori nani but zvisinei tanga tava muroad yedu tamirira mota ndo zvakaipira kushaya mota manje haunenge unzori nherera kana usina mota haunenge wakatsva tambotenga mabhanana iwe tata mukira makuseni ngatenga wakadza kuti mabhanana bhanana netumachips iwe ngoti a ah, chimbofanira kudyawo apa bhebha wakajegera tichimirira mota tichi iwe amota yaya yahosho yauya tamota zvedu yanga ichifamba ichimira mungoziva mota isiri yako akwanisa kuti gaisitobva pana pande yekumba you know so tisapo yedu iwe Ah, tasvika ndatabebe ngatimbonotengesa sadza panoita madhora dhora taenda hedu tikanotenga chi kasadza kedu takuenda kumba tikatonodyira kumba bos ndatatonetawo nemwana tataneta nekufamba plus disappointed asi tazotenga manje network yedu yatajaira kushandisa iyo yenet one ye45 sometimes toshandisa ye8 but most inonyanyogara ndeye 130 but isi tangotenga chii 45 zvinoenderanawo nehomwe ende tangotenga futi kumirira kutiwo week racho ripere pamwe tinohwina bcause eh, kana zuvo racho richishanda sematauriro arinoitwa aiwa anenge ari mawa tichakuupdate ai ndo zvakaipira kushaya mota wanai dust iri kureba kwerodhi uchienda uchibva kunoburikirwa guys zvango kwabhura paitoyo padhuze mudust irariya hapaiyo padhuze apa unoona ndondu paive padhuze apa unoona nitondo nekukwenya chete but zvisinei tachifamba sometimes katine mari tongokwira zvikeke zvaizvo mudhudhudhu kana muchizviziva eh, ndo zvatokwira tiseda apa tasvika pamba haa ah, vanhu vanga vaneta vanhu kana sadza racho tatozotazira toridya zvisingai because hata tatoneta neta chaiko zvokutoti youll be disappointed net mm, miss p vava vapinda let p Eh, apa vakakusekerera avakakubvisa juzi zvikamborwa nemhepo kanga kati kuenjoya zvako eh, tafamba zvakanaka thank you so much guys kune vaona chi video redu to the end please guys don't forget to follow subscribe kana waonera kuyoutube com comment and follow kana waonawo kupi kufacebook kwese don't forget to like comment and share ndachuza zvemukati avachuzawo zvavo

video rino animuona iyo 100 gig re 45 thank you so much for watching the video don't forget jesu ndiye tariro musarase tariro thank you love you